Яздырасыңмы? А ты уже включил, что ли, давно? Сәләм, дуслар! Ассаламу алейкумдар! Сезне кабат менә шушындый бәйрәм рухында сәламлибез. Узган атнаны хәтерләсәгез, Гаид бәйрәме иде, әйме бүген инде менә кичә генә без 9 май җиңү көнен билгеләп үттек. Һәм бүген Атнабызны башлыйбыз шушы чыгарылыш белән. Бик матур башлап җибәрдек атнабызны. Бик матур котлаулар белән. Ассаламу алейкумнар, тагын бер кат. Киттекме? Киттек. Так, нәрсәдә борчыдаймы? Мин мин әйтеп карыйм инде. Син аңлагансыңдыр инде нәрсәдән башлыйм мин. Мин бит инде үзем Челси футбол командасын җоната. Әлеге вакытта алар ирләр командасы 4 урында, ә, ялгышам, 3 урында баралар. Ә менә хатын-кызлар арасында футбол Челси, челсиистлар кичә, кичә бугайымы, кичә чемпион исемнәренә лаек булды. Ә иң мөһиме, шул командада Татарстанда туып үскән Актүбә бистәсе кызы Алсу Абдуллина шул исемгә лаек булды. Шәбич бу. Әйе. Ялгышмасам, без кайчан октябрьдә генә куанган идек, аның Челси клубына күчкән дип, менә ниләр, контрактлар төзегән дип, контрактларга кул куйган дип. Ә менә хәзер ул чемпион исеменә балды, лаек булды. Мин үзем гомумән хатын-кызлар футболын карарга яратмыйм. ничектер ничектер теге күңелем ятмый хәтта теге сугышкан сугыш сугышчылар да бар бит әле теге мма әмма хатын кызлар әмма хатын кызлар әйе бокс белән шөгыльләнүче хатын кызларын карарга яратасың юк юк чыннан да ничектер ямьсезрәк күренә шул ә ә менә профессионал ниләр хатын кызлар инде боксчылар нормаль сугышалар туктале

гамәлгә кертүне азга гына туктатып торачакларын хәбәр иттеләр. Бетеш. Бу инде озакка түгел, без бу мәсьәләгә май ахырында кабат кайтачакбыз, дип хәбәр итә безнең министрлар. Ләкин әлегә менә шушы илдәге һәм дөньядагы соңгы арада булган вәзгыять аркасында әз генә генә бу эшне паузага куеп торырга туры киләчәк, ди алар. Бер әле 5G ул шул LTE түгелме соң? Шуңа ошаган бит инде. 5G аннан да яхшырак дигән сүз түгелме икән? Бәлкем аннан да LTE, LTE VIP булсын, әйе, мондыйрак. Мин ничектер шулай итеп күз алдыма китердем, 5G ул теге LTE кебек. Ә 4G Әйе, Теле2 дөресен генә әйткәндә, метроның бер өлешендә менә шул 5G челтәрен Тест режимында бер эшләтеп җибәргән иде инде. Ләкин әлегә менә бу эш тукталып торачак дип хәбәр итәләр. Гомумән дә булмый дип курыкмагыз дип тә кисәтеп куярга ашыкалар. Тиздән, әй, Алла бирсә, көтегез, сабыр, сабыр булыгыз. 5G дә булачак монда. Интернетыбыз тагы да тизрәк йөгереп йөриячәк, Алла бирсә. Алла бирсә. Кадерле язылучылар, сезнең күзләрегез авырая, сулышыгыз авырая һәм сез әкрен генә йокыга китәсез. Һәм уянгач, хоп! Гүзәл, син беләдер инде инде безнең Казаныбыз э, шәһәр даны э, исемен йөртәдер. Шундый мәртәбәле, э, данлыклы шәһәр исемен йөрткәнгә күрә, шул уңайдан Россия үзәк банкы Ун сумлык тиен акчалар чыгара. Менә алар. Әйе, тәнки акчалар чыгара. Э, син градацияне сизәсең, әйме? Әгәр дә инде без кайчандыр 2000лек сумда сүрәтендә булырга тиешибез инде, әйме? Вакытында, әйме? Соңыннан 200 э, сумлык тайме булырга тиешибез. 2000лектә э, анда Владивосток җиңеп чыкты, әйме? 200 сумда Крым, ялгышмасам, һәм без менә үз үз җиңүне менә 10 сумлыкка Төшердек тә куйдык. Менә шундый яңалык мине борчыды. Алар нинди теге тираж белән дип әйтиләрме инде? Нинди күләмдә чыгарылачак икән? 1 миллион тиражы. Әй, 1 миллионга, 1 миллионга якын диләр. Әйдә, искә төшерик әле, нинди шәһәрлә, ә нинди акчаларда име, нинди Э, неләр төшерелгән ни кайсы акчада нинди биш сумлыкта хәзер инде алар юк гамәлдән чыктылар анда бөек новгород әйме ун сумлыкта ун сумлык кәгазьдә алар бар әле ләкин бик сирәк очрый красноярск 50 сумда санкт петербург 100 сумда инде бу ходовой акча мәскәү 500 сумда архангельск 1000 сумда ярославль 5000 сумда хабаровск монда инде үзең беләсең 2000 да э, владивосток һәм 200 сумда Крым ярым утравы. Кара әле менә ул тиен һәм кәгазь акчаларда ярый төрле шәһәрләрне сурәтләрләр, әйме? Әйе. Ә менә Шулай да синең кесәңдә менә шушы ун сумлыктан кала башка акча бармы? Тере акча. Юк. Юк шул. Әйе. Алар бит барыбер электрон акчаларга әверелеп бетте. Әйе, әйе. Шунысы кызык бит инде барыбер. Бу бит инде барыбер нумизматлар өчен, әйме, минемчә. Коллекция өчен. Шулай бит инде, әйме. дөрес менә дөрес күзәтү ясыйсың бит кара әле чыннан да менә безнең э, кесәдә менә он сумлык булса шул биш сумлык бардыр инде ә ике икемез сумлы булган күрсәтергә дип махсус алып килгәнсең әйе былай ертмыйбыз инде без әле барыбер ни дисәң дә менә шул билгеле булганча май ае җиттеме дача сезоны башлана Бакчачылар агачлар, куаклар, чәчәкләр утырта башлый һәм шул ук вакытта үзләренең дачадагы йортларына кирәкле азык-төлек тә ала башлыйлар. Әлбәттә. Менә безнең Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы хәбәр итүенчә, кибетләрдә кайбер төр товарларга сорау арткан икән. Ул да булса макарон эшләнмәләре, консервалар һәм башкалар. Ләкин министрлык шул ук вакытта кисәтергә ашыгып куя. Борчылмагыз, барлык товарларга да запас җитәрлек, дип хәбәр итә алар. Кораль, шул шикәр белән әйме мондый ни? Ыгызыгы булды. Мин белмим, белмим. Элек теге ыгызыгылар чыкты бит инде теге. 90 сумга кадәр күтәрелде дә ул. Хәзер хәле ничегрәк икән ул шикәр комының? Бәясе төшкән бугай. Менә шундыйрак хәлләр. Әйе. Бакчачылар товар ала дип, кибетләргә ыргылып, макароннар һәм консерваларны алып бетерергә ашыкмагыз, язылучыларыбыз. Әйе. Бездә, безнең илдә барлык товарларга да запас җитәрлек. Шикәр синдромы булмасын инде. Кичәге 9 май 9 майга багышланган үлемсез полк акциясе. Мин моның тегени мәгълүматларын әйтеп куйдым инде. Ул безнең Толстой урамыннан башлап Казан кирмәненә кадәр дәвам итә, әйме? Һәм аның арасы 2,7 километр булды. Һәм беләсеңме ничә кеше катнашты анда? 396400 кеше. Бу беләсең килсә Түбән Кама шәһәреннән дә зуррак бит, почти ике тапкырга зуррак. Күрәсең, бу кеше саны арта дигән сүз. Күбәя. Синең катнашканың бар имы андый акцияләрдә, андый чараларда? Юкмы? Катнашасың. Менә минем катнашканым юк, ләкин катнашасым килә. Минем дә катнашасым. Әйе, бабайның сурәтен тотып, әйме фотосурәтен тотып, рәхәтләнеп бер 3 километр барасың инде шунда, әйме, барасың да күрсәтеп кайтасың. Менә шундый мәгълүмат бар иде миндә. Ул безнең балаларда да, гомумән үзебездә дә именно патриотлык хисләрен рухын уятыр өчен, әйе, уятыр өчен, яңартып тору өчен, елдан-ел яңартып тору өчен һәм гомумән аны сүндермәс, бетермәс өчен кирәктер дип уйлыйм мин мондый акцияләр. Әйе, минекеләр катнаша, минем хәле җефетем белән кызларым катнашалар анда Юдинада. Рәхәтләнеп йөриләр. Кичә дә менә фотосурәтләрен күрсәтеп бирделәр. Афәрин, булдырасыз. Мин дә әле сезгә кушылырмын. Тагын менә шушындыйрак та хәбәр бар икән бит әле. Хедхантер аналитиклары хәбәр итүенчә, россиялеләр әле дә үзләре торган җирләрдән башка регионнарга күченергә теләк белдерә икән. Бигрәк тә торган җирләреннән башка җирләргә күчәсе килү теләген Волгоградта яшәүчеләр һәм Челябинск өлкәсендә торучылар әйткән, ди. Менә шундый яңалыклар, димәк, Минем турыда каян белдер микән алар? Ай. Үз торган йортларын башка төбәкләргә алыштырга теләүчеләр күбрәк Мәскәү һәм Санкт-Петербургка китергә телиләр икән. Татарстанга барга җыенучылар да бар. Ләкин Татарстан менә бу а, исемлектә Әйе. тугызынчы урында гына, ди аналитик. Ә, мин юк икән анда, минем бер кая да күченәсе килми. Күченәсе киләдер, ләкин Без менә А, Күченергә теләгән шәһәрләр исемлегендә А. Татарстан тугызынчы урында гына. Нибары. Нибары. Нибары тугызынчы урында гына. Алла бирса, беренче урынга күтәрерләр. Әйме? Бәлки. Әне, э, шул ун сумлыктан э, бер мең сумга күчсәләр. Ә, Ие, менә бу ун сумлыкта, әйе. Менә Кем белә, әйе. шундыйрак яңалыклар. Ә менә син күченергә теләр идеңме? Башка төбәккәме? Төбәккә, Россиядәге башка берәр төбәккә. Беләсеңме, менә дөресен генә әйткәндә, күченер идем Мәскәүгә генә. мәскәүгә менә бүтән беркая да күченмәсем татарстаныбыз менә монда татарстаннан татарстанны гомумән ташлап китәсе килми шәп ич монда рәхәт монда беләсеңме менә дөресен генә күңел тынычлыгы бар монда не дисең анда башка төбәккә чыксаң хәтта менә мин кичә генә башкортстаннан кайттым ничектер менә шикләнү монда беләсеңме ничектер теге үземне әллә ничек теге хис итәм менә монда күчү белән менә граница чикне генә күчтек рәхәт булып китә Казанга, Казанга якынайган саен тагы да рәхәтрәк булып китә. Менә шундый хисләр Казан уята. Нинди генә матур булса да чит яклар сагындыра, туган як дип тикмәгә генә әйтмиләр шул. Менә шундый шундый эшләр, дуслар. Тора бара нишләр, монысын инде вакыт күрсәтер. Ассаламу алейкум.